Ir-reżin hu materjal differenti mill-oħrajn, bħal meta ngħidu aħna l-canvas u bniedzel differenti. Għandu ċ-challenges tiegħu, imma naħseb għal artist li jpinġi b'qalbu, il-moviment tar-reżin, ifisser biss perfezzjoni mill-isbaħ. Għalija r-reżin inħoss li jinqasam fi tnejn, hemm il-parti teknika u l-parti artistika u kreattiva. Il-parti teknika hu proċess twil u li ddum biex tidra l-ħidma ta' kif taħdem ir-resin. Naħseb li tara kemm tara vidjows u tisma' pariri mingħand artisti oħra, l-iktar mod li titgħallem hu mill-iżbalji tiegħek stess. Maż-żmien, però, tibda tibda tidra ħafna aktar il-mod tal-proċess tar-resin u ħafna żbalji ma tibqax tagħmilhom u tinduna kemm kollox fih il-proċess tiegħu u anke kif taqbed sempliċiment tazza u tferra' jagħmel differenza. Ir-reżinu magħmul mir-reżinu l-hardner li huma żewġ elementi li jitħaltu flimkien. Ir-resin hu materjal trasparenti li jista' jintuża waħdu għal xi top coat, però tista' żżid miegħu pigments li huma żebgħa f'forma ta' trab jew inkella żebgħa likwida biex toħloq kuluri li trid. Il-proċess tal-ħidma nagħmluh aħna mill-bidu sal-aħħar li hija xi ħaġa vera speċjali għalija. Li nibdew l-ewwel nibda niddisinja id-disin li rrid tal-injama fuq karta. Imbagħad missieri jgħini billi jaqta' l-injam bid-disin li nkun iddisinjajt Imbagħad eh, ommi tgħini billi tagħmel l-lostru u l-verniċ fuq l-injama. Namlu hekk kien għaliex l-injama meta tkun għadha ħajja tixrob ħafna. Allura bil-lostru u bil-verniċ nalqu l-pori u r-reżin ikun jista' jinħadem fuqha. Apparti minn hekk ovvjament il-kulur tal-injama jiġi ħafna isbaħ u joħorġu anke l-vini tal-injama. Ix-xogħol jiġi ħafna isbaħ minn meta tkun injama naturali mingħajr kulur u xejn. li tinħadem l-injama u titlesta mill-verniċ u mill-lostru, Inkun nista' nibda naħdem bir-reżin. Il-proċess tar-reżin jitħallas ir-reżin u l-hardner bir-ratio kif suppost. Importanti ħafna illi nkun preċiża ħafna fl-ammont li nħallat. Jekk qed ngħidu għan istu għan, importanti li jekk nkejjel 100 ml reżin ikolli 100 ml hardner u mhux l-ebda kejl ieħor. tħallat sew ir-retin u l-ħardner flimkien. Importanti li jitħaltu sewwa minn kull imkien tibqa' ddawwar u tara li vera tħaltu kemm minn isfel għal fuq, l-lemin u xelluk

Ir-resin ikun għadu trasparenti u nkun nista' nużah bħala top coat, imma jekk ovvjament ħafna drabi jiġri nkun nixtieq inħalltu b'xi kuluri għandi kemm il-pigments li huma żebgħa forma ta' trab u żebgħa likwida. Forsi xi ħaġa li ħafna nies ma tantx jafu hi li jiena nuża ħames kuluri biss.

B'dawn il-kuluri nkun nista' noħloq kull kulur li nixtieq. Il-kuluri l-varjaw, nista' nkun nesperimenta kemm nista' u bekk joħroġ ir-riżultat finali. Apparti minn hekk, meta nkun qed naħdem fuq tpinġija ta' ċertu kobor, is-sabiħ tagħha u li nkun nista' nagħmel ħafna layers differenti Joħroġ anke ċertu depth minnha tat-tpinġija u anke nkun nista' l-kuluri jvarjaw skont il-livell tagħhom. Lanqas għandi kulur favorit. Minn minn dokon zejra kienu jisaqsuni li mu l-kulur favorit tiegħi jisni minn dejjem kont neħel. Inħoss li għalija l-kuluri jisom it-tfal tiegħi u lanqas nista' nażel bejnietom. Nuża l-kuluri kollha tista' tgħid, però mhux fl-istess ħin lanqas, għax skont il-burdata li jkolli tirrifletti mbagħad l-arti u tpinġija li noħroġ. Kollox jinspirani. Nispira ruħi minn affarijiet ta' madwari, dak li nisma, esperjenzi li nkun għaddejt minnhom. Però mhux kollox jinspirani bl-istess mod, imbagħad dan joħroġ ir-riżultat tiegħu skont it-tpinġijiet li nkun qed nagħmel. Ġieli jiġi żmien fejn qisu ma jkunx jistgħu jiġuni ideat ġodda u neħel ftit, imma din xi ħaġa normali ħafna għall-artisti. Imbagħad jiġi żmien fejn ma nkunx nista' nieqaf naħseb f'ideat ġodda u nikkrea, tant lanqas inkun nista' norqod bil-lejl bl-eċitament biex inkun nista' nikkrea xi ħaġa ġdida. Dak hu s-sabiħ tal-arti. Importanti ħafna li x-xogħol ikun livellat. Jekk ma jkunx livellat ix-xogħol li jispiċċa jiġri r-reżin jersaq fuq ġemp wieħed. Allura niċċekkja ħafna xogħli qabel nibda nara li għad l-invell u Dik hija xi ħaġa li vera importanti għalija. Apparti minn hekk, meta nkun qed naħdem, importanti wkoll li x-xogħol ma jmiss mal-mejda. Nagħmlu fuq xi ħaġa għolja biex meta jaqa' r-reżin ma jaqax u jmiss mal-mejda għax meta jinxef jispiċċa jeħel kollox flimkien. Ġieli naħdem fuq arloġġi, platters, trays. U wara li naħdem fuq dik l-injama, nibda billi nħallat ir-reżin, bir-reżin u l-hardner, inħaltu f'kontenitur tal-plastik importanti għax inkella r-reżin jeħel kif qed naqabel ma l-oġġett li jkun ħajmis u nħaltu meblodda tiegħi ġol kontenitur. Wara li nkun ħallattu sewwa ħafna, naqilbu fit-tazet skont kemm irrid kuluri differenti, nuża tazet differenti u inħallat b'ammont żgħir ħafna ta' kulur mar-resin u l-hardener u nerġa' nħallat sew. Importanti tliet minuti kull darba biex ir-resin u l-kulur jitħalltu flimkien. Wara li jsir hekk inħallas il-kuluri flimkien fuq l-injama u joħroġ ħafna drabi l-effett waħdu ta' dak li nkun

Ili nipprattika l-arti minn mindu kelli ħames snin. Inħoss li l-arti dejjem kienet xi ħaġa fija, jisa tiġini naturali li mpinġi. Fil-bidu tas-sena l-oħra kont bdejt nara xi videos kif jinħadem ir-reżin u l-proċess tar-resin, imbagħad darba minnhom kont mort f'ħanut tal-arti biex nixtri xi materjal għal tpinġija fuq kanvas u rajt ir-resin u għedt ħa nixtrih ħa nara fiex jinvolvi l-proċess. U ngħid il-verità għall-bidu qarraq naqra bija għax ma kontx naf kemm hu diffiċli li taħdem bir-resin. Hemm ħafna fatturi bħat-temp li jista' forsi ma jgħinekx daqshekk u r-resin bħala materjal iħammeġ ħafna. Però r-riżultat huwa wieħed inkredibbli. Minn mindu kont żgħira kont inħobb impinġi u nikrej affarijiet ġodda. Missieri jħobb ħafna jaħdem bix-xogħol tal-idejn u ommi għalkemm ma tpinġix xorta nqisha bħala persuna kreattiva ħafna. U naħseb minn hemm bdiet l-imħabba tiegħi lejn l-arti. Insib ħafna appoġġ minn tal-familja, speċjalment meta tiġini xi idea ftit stramba u straordinarja, pjuttost iħeġġuni biex naħdem fuqha. Filwaqt li l-parti teknika fija tagħha naħseb l-isbaħ parti dik il-parti tal-kreattività fejn tkun nista' nisprimi ruħi bl-arti u bid-disinju u l-kuluri. Apparti li nindaħħal ħafna kuluri fl-arti tiegħi, xorta waħda fi ħafna ħsieb u l-proċess jinvolvi ħafna ħin u jirrikledi ħafna xogħol. Mhux sempliċement tpoġġi l-kuluri ħdej xuxin, li tittippjana kemm ammont ta' kulur tittitfa' ħdejn ieħor u anke l-imkuluri ħatusa.

meta nkun ħa naħdem ir-reżin u jekk ikun hawn xi persuni madwar wkoll importanti ħafna li nilbsu il-maskla u nieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Dan għaliex il-materjal u l-kimiċi tar-reżin ħażin ħafna n-nifs. Allura importanti ħafna li nilbes il-maskla Apparti minn hekk, l-arja tkun ventilata wkoll u jkun hawn il-bibien miftuħin fil-kamra. Ukoll, ir-reżin bħala materjal iħammeġ ħafna u jweħħel, għalhekk nilbes lingwanti importanti għax anke jaf jikkawża xi irritazzjonijiet fil-ġilda. It-temp jagħmel parti kbira mix-xogħol. Jekk tkun ħafna sħana, il-materjal ma jħallikx taħdem għax jaqgħad malajr u ma tkunx tista' tkompli taħdem kif tixtieq. Mill-banda l-oħra jekk tkun ħafna kesħa, il-proċess jitwal u l-materjal idum biex jinxef. Għalhekk it-temp naħseb hu fattur importanti ħafna u trid toqgħod attenta minnu. Però maż-żmien tibda tidra meta għandek taħdem u meta l-imġurnata tista' u l-imġurnata ma tistax ukoll. L-umdità ta' Malta taffettwa wkoll. Wara li nkun ħdimt bir-reżin, waqt sakemm ikun qed jinxef importanti ħafna li x-xogħol jitgħatta. Jitgħatta b'xi nett għolja li ma tmiss mal-reżin u mal-injama, u jkun motti sew importanti għax l-arja waqt li jkun qed jinxef jekk ikun hemm xi tibdil tal-arja, forsi xi trapiti, anke xi insett, xi nemusa jew dubbiena, importanti li ma jmissux mar-reżin. Għalhekk natti x-xogħol u bekk inħallih jinxef ehm, ikun jista' jinxef tajjeb ħafna. Il-flow tar-reżini waħda naturali. Qed ngħid hekk għaliex waqt li jkun qed jinxef ir-reżin waħdu jibdew joħorġu ċertu disinji u effetti differenti u jinħalaq ċertu disin partikolari kif qed taraw. Għalhekk qabel ma nibda naħdem importanti ħafna nippjana kif ħanqiegħed il-kuluri ħdej xuxin biex ikolli idea waqt li jkun qed jinxef il-proċess kif ikunu ħajħroġ ir-riżultat.

Ir-reżin iħallik tuża materjali differenti miegħu. Xi ħaġa li nħobb ħafna nuża jien huma l-gold u s-silver leaf. Huma folja vera vera rqiqa li anka bin-nifs ta' fit-tir u tittoqgħod vera attenta u nkun paċenzjuża meta nużaha. Nkun nista' ninkorporaha mar-resin. Hi xi ħaġa li n-nies vera jħobbu u xi ħaġa li toħloq stil differenti u sabiħ immens. Apparti minn hekk nuża wkoll fjuri li jitpoġġew fuq ir-reżin u jingħataw coats differenti u jagħmlu sabiħ kemm effett ma' kuluri, ġieli fuq it-trasparenti jew kuluri solidi, joħorġu stil vera oriġinali. Qabel ma kont naħdem bir-resin, kont niffoka ħafna fuq iż-żebgħa taż-żejt u acrylics, watercolours. Fihom is-sabiħ tagħhom ħafna wkoll għax ir-riżultat hu wisq differenti mir-resin. Tista' tagħmel ċertu preċiżjonijiet, tidħol f'ħafna aktar dettall, toħroġ portraits, il-features tal-wiċċ, U minn dawn il-materjali tgħallimt ħafna fuq ir-reżin, għallmuni l-imkuluri nista' nuża, it-teorija wara dak kollu li nista' noħroġ. Imbagħad ir-reżin fih is-sabiħ tiegħu wkoll għax il-riżultat l-ebda riżultat ma jiġi bħal ieħor. Bħalissa naħdem fuq ħafna proġetti ġodda, wieħed minnhom u li nippreserva l-fjuri u nikkombinhom mar-reżin. Il-proċess li preserva l-fjuri wieħed li jħodlok ħafna żmien ukoll ma vera xi ħaġa sabiħa. L-iktar ħaġa li qed niffoka fuqha hija li l-għarus u l-għarusa waqt iċ-ċerimonja tat-tieġ mill-bukkett tal-fjuri nippriservah, imbagħad nikkombinah fuq platters, trays, arloġġi, coasters, dak li jixtiequ huma. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna għax jisni nara li r-reżin jagħtik l-abiltà li twaqqaf il-ħin u tgawdi l-memorja għal tul ta' żmien. Sabiħ tar-reżinu li l-ebda arti ma tiġi bħall-oħra l-riżultat tar-reżin jekk tipprova kemm tipprova biex tagħmel l-istess riżultat ma jirnexxilekx, anke jekk tipprova bl-istess kuluri u tagħmel l-istess disinji, ir-riżultat dejjem jiġi uniku. Dik vera xi ħaġa sabiħax Dak li jkun meta jkollu xi biċċa arti magħmula bir-reżin tkun taf li ħadd ieħor m'għandu bħala. L-arti għandha tirrifletti l-personalità u l-karattru tal-persuna li tkun ħażżomma u anke l-ambjent li fih tkun ħadd titqiegħed. Irid ikun hemm konnessjoni bejn l-arti, l-artist u min ħaj jixtriha. Importanti ħafna għalija li l-arti tħalli impatt fuqek u fuq l-udjenza li ħa tapprezzagħha. Meta nkun qed naħdem bir-reżin inħossni qisni qiegħda f'dinja oħra, 'il bogħod minn kollox. u nħoss jisni nkun nista' nifoka fuq dak il-prodott li qed naħdem biss. Li nixtieq mill-arti tiegħi li meta tħares lejha toħloq ambjent ta' ċertu spiritwalità u enerġija. L-istess enerġija li biha nkun kreajt dik it-tpinġija.